Salam hormatly adamlar. Bu gün siz bilen goşmagyň we aýyrmagyň häsiýetleriniň harply ýazylyşy diýen temany geçýäris ýa-da bäşinji sapak. Siz bilen Allaberdi Ataýewiç. Harplaryň kömegi bilen ýazylmak. Öňki sapak biz san aňlatmalary bilen harp aňlatmalaryny geçdik. San aňlatmalary diýenimizde ýadymyza salaly. Aňlatmalarda diňe san bolsanda san aňlatma bolýar, düzüminde bir sanjyk bolsada harp bolsa harp aňlatmalary diýilýär. Indi häsiýetlerimize geçeliň. Orun çalşyrma häsiýeti. Orun çalşyrma häsiýeti harp görnüşinde A goşmak B deňdir B goşmak A ýaly ýazylýar. Ýa-da muňa mysal edip san goýup göreli, A-a derek bäş goýýas, B-e derek üç goýýas. Bäşe üçi goşsak sekiz bolýar. Üçe bäşi goşsak hem sekiz bolýar. Ýa-da iki san şol bir san bolýar. Harpa geçmegiň manysy näme? Näme üçin sanda ýazyp bolanok? Eger sanda ýazjak bolsak, biz ähli sanlary ýazyp görkezip bilemzok. A harpda bolsa bu umumy ýagdaýa ser edýär. Matematikanyň soňunda ähli zatlar diňe harpyň üsti bilen çözülýär. O ýerde san Soňundan gerek ýagdaýlara san goýulyp gidýär. Şonuň üçin harpa geçmek bize hökmany bolup durýar. Indi ikinji häsiýetimize geçeliň. Utgaşdyrma häsiýeti ýa-da B-ni C-a goşup, soň A goşsam-da, A-ny B-a goşup, soň C-a goşsam-da, şol bir jogap alynýar diýýär. Ýagny, ikiniň üstüne üçi goşsam, Bäş emele gelýär, bäşiň üstüne dördi goşsaň, dokuz. Üçe dördi goşsaň, ýedi bolýar, ýedä ikini goşsaň, ýene-de dokuz. Görşümiz ýaly, utgaşdyrma häsiýetimiz hem ýerine ýetip dur. Indi noluň häsiýetleri. Noluň häsiýeti diýenimizde, islendik sanyň üstüne noly goşsak, ýene-de şol sanymyň özi alynýar. Ýa-da bäşiň üstüne noly goşsam, bäş, ýediň üstüne noly goşsam, ýene-de ýedi alynýar. Dördünji häsiýetimiz, sandan jemi aýyrmagyň düzgüni. Ýa-da A-dan B goşmak D-ni aýyrmaly. Onda on bäş goşmak D-ni ýigrimi sekizden aýyrsak, ýigrimi sekiz aýyrmak on bäş aýyrmak D. Ýa-da ýokarda formulada seredişimiz ýaly, A aýyrmak B aýyrmak D bolup dur. Ýigrimi sekizden on bäş aýyrýas, on üç bolýar, aýyrmakdy. Indi şu ýerde D ederek, men islendik başga sany goýsam, geliň, ikini goýup görkezeýin. Onda ikini goýsam, bu ýerde-de iki bolýar. On üçden ikini aýyrsam, on bir. Ýa-da ýigrimi sekizden on bäşi aýyrýan, on üç, ondan ikini aýyrýan, ýene-de on bir emele gelýär. Ýigrimi sekizden on ýedini aýyrsam hem on bir emele gelýär. Bäşinji häsiýetimiz jemden sany aýyrmagyň düzgüni. Ýa-da A goşmak B-den D-ni aýyrmaly. A goşmak B-den D-ni aýyrjak bolsam, men A-dan D-ni aýryp, soň B-ni goşsam hem bolýar. Ýa-da B-den D-ni aýryp, Üstüne A-ny goşsam hem bolýar. Ýöne kiçi klasda geçilýän temalarda hökman bizde A diýen sanymyz D-den uly bolmaly. Eger şu şu bölegini ulanjak bolsak. Ikinji bölegini ulanjak bolsak, B diýen sanymyz hökman D-den uly bolmaly. Uly klaslarda tapawudy ýok. Kiçi klasda näme üçin şol şert girizilýär sebäbi otrisatel sanlar kiçi klasda geçilenok şol sebäpli. Indi seredeliň A derek bäş B derek ýedi D derek üç goýsak bäşe ýedini goşup üç aýyrýan ýa-da on ikiden üç aýyrýan dokuz bolýar. Bäşden üç aýryp ýedini goşsam hem iki goşmak ýedi bolýar ýa-da olam dokuz emele gelýär. Ýediden üç aýryp bäşi goşsam Dört goşmak bäş bolýa, olam dokuz. Ýa-da bu düzgün hem görşümiz ýaly ýerine ýetip dur. Indi aýyrmakda nolyň häsiýeti. A-dan noly aýyrsam ýene-de A emele gelýär. Ýagny jemdäki ýaly aýyrmaklyk hem şol bir zat bolup durýar. Nol diýen sanymyzy goşsagam, aýyrsagam şol öz bahasyny berýär. Ýa-da bäşden noly aýyrsam bäş berýär. Ondan noly aýyrsam on berýär. Ona noly goşsam hem on on berýär. Indi islendik sandan öz-özüni aýyrsak nol berýär. Ýagny bäşden bäşi aýyrsam nol. Altydan altyny aýyrsam nol. A-dan A-ny aýyrsam hem Noldur. Indi öý işini belläp alyň. Bizde A deňdir dokuz müň sekiz ýüz ýetmiş üç, B deňdir alty müň dokuz ýüz on dört we D deňdir iki müň üç ýüz elli. A we B A, B we D sanlary kömegi bilen ýokardaky berlen häsiýetlerimizi barlap görüň. Biz şu ýerde C derek D goý iki deň. D-niň bahasyny C derek goý iki deň. Şu ýerdäki alty sany häsiýetimizi ulanyp barlap, öý işleriňizi edip bilersiňiz. Goşmaça mysal gerek diýseňiz, mekdep kitaplaryňyzda şu tema degişlik mysallar köpdür. Bolýar, sag boluň!